Sou, ech begréissen Iech dann häerzlech op der Pressekonferenz vum SEW-OGBL. Ech si frou fir den Interessi, deen Dir fir d'Schoul weist a fir d'Bildungspolitik. Ech stellen Iech fir d'éischt d'Leit um Dësch vir. Dat wär zu menger lénker Hand d'Vera Dockendorf, hatt ass Spriecherin am Secondaire. Rietser Hand, D'Véronique Assar, hatt ass Member am Comité a schafft an der Voie de préparation, genau sou wéi de Steve Goetzinger, och Comitésmember, deen och an der Voie de préparation schafft. Am Hierscht, do ass e Grupp vun Enseignanten aus der Voie de préparation un den SEW erugetrueden a si hunn eis vun engem grousse Malaise beim Corps enseignant geschwat. Se hunn eis gesot, den Job, dee wär ënnert deenen aktuelle Konditiounen net méi ze maachen an ëmmer méi Enseignants, mee och Schüler a Schülerinnen, déi géifen ënnert d'Rieder geroden. Et muss ee wëssen, iwwer d'Voie de préparation, dat ass de fréiere Modulaire, gëtt am Grand-Duché wéineg bis guer net geschwat, well d'Schülerschaft aus der Voie de préparation schéint, trotz dem groussen Asaz vun hiren Enseignants nach méi eng schwaach Lobby ze hunn ewéi d'Schüler an der Beruffsausbildung. D'Schülerinnen an d'Schüler aus der Voie de préparation sinn och keng Wielergrupp, déi politesch relevant ka sinn. An awer ass d'Voie de préparation immens wichteg fir all déi Schülerinnen a Schüler, déi net am Enseignement secondaire général a classique beschoult ginn. Fir si bitt d'Voie de préparation, eng gutt funktionéierend Voie de préparation, d'Opportunitéit, den Astieg an d'Beruffswelt trotzdeem ze packen. Nodeems dëse Grupp vun Enseignanten dann am Hierscht mat ganz besuergnis eregende Doleancen un eis erugetratt war, wollte mir um Terrain de Bols fillen an erausfannen, wou d'Problemer an der Voie de préparation genau leien an ob et sech ëm lokal Problemer vun eenzele Lycéeë giff handelen oder awer ëm Problemer vu struktureller Natur. Mir hunn dunn als SEW-OGBL ee Questionnaire mam Titel. Foire de préparation, Ofstellgleis oder reell Chance fir Schülerinnen a Schüler ausgeschafft an hunn en Opruff un alleguer d'Enseignanten aus der Voie de préparation gemaach, fir un dëser Ëmfro deelzehuelen. Dës Ëmfro huet net den Usproch, wëssenschaftlech absolut fondéiert ze sinn, mee mir hunn awer probéiert, kloer an net suggestiv Froen ze stellen, déi esou formuléiert sinn, datt Problemer kënne benannt ginn. Et sinn zum Deel Jo-Nee-Froen an Aschätzungen op enger Skala. Mir hunn awer och d'Méiglechkeet ginn, Eege Kommentaren, Kritiken oder Suggestiounen ze schreiwen. D'Resonanz um Terrain war immens grouss. Mat engem Taux de participation vu bal 35 Prozent sinn d'Resultater vun dëser Ëmfro representativ. An datt esou vill Enseignanten sech Zäit geholl hunn, fir dëse Questionnaire auszefëllen an datt se eis dobäi iwwert 300 Commentairen, Kritiken a Suggestioune rageschéckt hunn, weist kloer, datt d'Enseignanten um Terrain E Gehéier sichen a bereet si mat unzepake fir Léisungen ze fannen. D'Resultater vun eiser Ëmfro, déi mir Iech elo am Detail wäerte virstellen, weise ganz kloer, D'Voie de préparation ass an enger déiwer Kris an d'Problemer, déi si gréisstendeels struktureller Natur. Sou wéi scho länger Zäit d'Grondschoul, kritt haut d'Voie de préparation d'Auswierkunge vun enger falsch verstaner Inklusioun, an enger supranationaler neoliberaler Ausriichtung vun der Bildungspolitik ze spieren an si ass ganz déif an der Kris. Wann et eis net séier geléngt d'Rudder ëmzeräissen, wäert dës Kris net nëmmen zu enger Erosioun an alle Schoulforme féieren, mee mir verbrennen och eis Enseignanten um Terrain an dann hëllefen och déi schéinsten Héichglanzbroschüren net fir den Image vum Enseignantsberuff opzepoléieren. Et ass un eis als Gewerkschaft, fir déi breet Ëffentlechkeet ze sensibiliséiere fir déi Kris, an déier eis Schoul stécht an an déi se ëmmer méi déif erageréit. Et brauch elo endlech e breet ugeluechten Debat, wéi eng Bildungsoffensiv zu Lëtzebuerg kéint ausgesinn. Fir zäitno d'Situatioun an der Voie de préparation ze verbesseren, hu mir konkret Fuerderungen ausgeschafft, déi mir Iech dann och Haut presentéiere wäerten. Ech ginn d'Wuert da mol weider un d'Vera Dockendorf, wat Är d'Resultater vum Questionnaire virstellt. Ok, voilà, also ech ginn enger kuerz op d'Ëmfro dran. Mir hunn duerno Iech nach e Pressedossier virbereet, wou Der d'Resultater zesummegesit a wierklech och all d'Resultater vun alle Froen a mengem Slide si lo net, also et ass net alles dran. Virop, d'Onzefriddenheet ass wéi gesot ganz grouss an der Voie de préparation. Dat läit awer elo net un den Aarbechtskonditiounen tels quels, wéi Kontrakter, also et hu gréisstendeels Fonctionnairen hunn deelgeholl un der Ëmfro, a Chargéen am CDI. Dat heescht, d'Onzefriddenheet ass elo net u Kontrakter oder onsécher Aarbechtskonditioune gebonnen, mee et ass effektiv d'Situatioun am Klassesall, d'Situatioun an de Schoulen, déi einfach sech ëmmer méi verschlechtert huet iwwert déi lescht Joren an déi ëmmer méi schwéier bis guer net méi ze geréieren ass. Eng vun eisen éischte Froe war dann eben och d'Wuelbefannen an der Voie de préparation. Dat ass natierlech elo méi duerch Wues, also et fält awer trotzdeem op, dat vill Leit sech gefuerdert am Beruff fillen an dann eben och, déi den Taux vun iwwerfuerdert, erniddregt oder ausgebrannt, dat dat awer och Saache sinn, déi relativ heefeg empfonnt ginn, och wann aner Leit et, also aner Leit et e bësselche besser sech fillen am Beruff, mee et fält awer op. D'Belaaschtung am Beruff mierkt een och hei an dësem Slide, datt awer vill Leit gesot hunn, datt se sech ebe vill gefuerdert bis iwwerfuerdert fillen, dat ass dee gielen an dee bloe. Balken, deen eben dat representéiert. An nach méi dramatesch gëtt et a punkto Attraktivitéit vum Beruff. Also iwwert d'Hallschent vun den Enseignanten, déi aktuell an der Voie de préparation schaffen an déi matgemaach hunn hei bei eiser Ëmfro, hu gesot, datt se de Beruff ënner den aktuelle Konditiounen net méi wiele géifen. awer 98 Prozent vun hinne gesot, jo ech hale gäre Schoul. Dat heescht hire Choix fir Enseignant ze ginn, deen empfannen se nach richteg, mee d'Konditiounen an der Voie de préparation wou si Schoul halen, déi stëmmen net méi. Si géingen et ënnert deene Konditiounen net nach eemol man. Nach méi dramatesch ass och, dat just 35 Prozent vun de Befrote gesot hu si géifen de Beruff engem Jonke recommandéieren. Wa mer kucken, dat d'Voie de préparation och an enger riseger Penurie vun Enseignanten et mangelt, ass dat dote wierklech en dramateschen Taux. An do muss d'Politik eppes maachen, fir datt hei d'Rudder ronderëm gerass gëtt. Och relativ dramatesch ass, datt ronn 52 Prozent vun de Befrote scho gesot hunn, si géifen a si hu schonn driwwer nogeduecht, fir de Beruff ze wiesselen oder fir de Beruff opzeginn. Dat heescht, wann d'Politik net reagéiert, wäert sech d'Situatioun, déi elo scho ganz dramatesch ass, nach ëmmer méi weider verschlechteren. Een zweete Volet, dee mer och befrot hunn, war einfach d'Gesondheet am Beruff. A wann Der do dee gielen an dee hellbloen Deel vum Kreisdiagramm kuckt, mierkt Der, dat déi meescht Enseignen oder e groussen Deel uginn hunn, dat de Beruff e bedeitenden Afloss oder ganz vill Afloss op hir Gesondheet hunn, a 64 Prozent soen, d'Konditiounen an den Impakt vum Beruff op d'Gesondheet hätt sech an de leschte Jore verschlechtert, souguer 7 Prozent soen, staark verschlechtert. Dat heescht, et ass kloer den Trend ofzeliesen, dat et net besser ginn ass an der Voie de préparation. An de Kommentaren hu mer d'Leit gefrot, Wéi empfannt Dir dann den Impakt vum Beruff op Är Gesondheet? a wat do relativ. Staark erauskënnt, ass, datt d'Leit sech midd, iwwerfuerdert, ausgebrannt, mental ugeschloe fillen an awer och gestresst, eleng geloss, awer och kierperlech Symptomer wéi Kappwéi, Mowéi, Angschtzoustänn, déi sech bemierkbar maachen. Mir hunn d'Leit och gefrot, wat huet sech zum Gudde verännert. Näischt war déi Äntwert, déi wierklech grouss komm ass, oder d'Leit hu gesot, jo, ech si méi erfare ginn, ech weess elo besser domat ëmzegoen. Mee strukturell hunn d'Leit eigentlech kaum eng Verännerung uginn, déi iergendwéi positiv opgefall ass. Negativ ass hinnen opgefall den Aarbechtspensum. Also et kënnt ëmmer erëm raus an der Ëmfro, dat d'Voie de préparation duerch d'Inclusiounsgesetz mat Schüler à besoins spécifiques wierklech iwwerschwemmt gëtt, dat d'Klasse grouss sinn an dat d'Moyenen einfach feelen an dat déi administrativ Aarbecht fir Hëllefen unzefroe fir déi Schüler, dat dat enorm, enorm zouhëlt. Dat heescht, dat weist sech och hei an der Ëmfro, den Aarbechtspensum an déi administrativ Aarbecht ass enorm, enorm gewuess. Dann dat anert, och eppes, eng Folge vun dëser Inklusioun ass eeben, de schouleschen Niveau ass och een anere ginn. Also dass och Leit, déi méi laang an der Voie de préparation schaffen, hu gesot, deen typeschen, deemools modulaire, Schüler, dee konnte mer, mir konnten 90 Prozent vun de Leit awer an eng Léier orientéieren oder op den Aarbechtsmarché. Deen Taux erreeche mer haut net méi, well mer eben eng ganz aner Schülerschaft entretemps komm, äh, hunn. An och ganz vill soen ëmmer, d'Voie de préparation soll keng EDIFF ginn. Dat esou d'Gefill ass, dat ebe ganz vill Schüler mat ganz diverse Problemer eben d'Klasse mëttlerweil wierklech iwwerschwemmen an dat keng Ressourcen do si fir domat eens ze ginn. Voilà, e grousse, grousse Klasseneffektiv ass eben och e Problem. Net gelongen Inclusioun gëtt hei opgeschwat, ugeschwat. verhalensopfälleg Kanner a sou weider Beim Respekt vum Beruff, ech wollt do méi schnell maachen, also do fält halt op hei bei de Slides, datt an de Medien de Beruff, fillen d'Leit och an Social Media, fille se, datt kee Respekt vis-à-vis vum Beruff do ass, datt déi Aarbecht, déi si all Dag maachen, datt do net wierklech e Bewosstsinn och do ass. D'Politik, fille se sech nach méi manner respektéiert, soe mer emol sou. esou een, datt een dee Moment guer net respektéiert, dee Slide, dee mer do hei hunn, voilà, an hei hutt Der nach eng ganz Iwwersiicht an do kënnt dann ebe raus, datt se sech ebe virun allem am meeschte respektéiert fille vun den Aarbechtskolleege vun de schoulexternen Experten, wéi de SCRIPT oder den IFEN, awer och vun den Direktiounen, mee datt se sech net respektéiert fillen ebe vu Politik, och vu Medien och net wierklech. Voilà, d'Eltere Schüleren, wéi ass do de Respekt? Deen ass duerchwuess. D'Leit soen, et hänkt och vun de Schüleren of, et hänkt vun den Elteren of, wéi vill Respekt eis do entgéint bruecht gëtt. Da si mer am Punkt Direktiounen, an do fält op, et hänkt ganz vill dovun of, a wéi engem Gebai d'Leit schaffen, mee d'Direktioune ginn eigentlech a ville Gebaier positiv bewäert, iwwerduerchschnëttlech gutt bewäert. Hei gesitt der, wéi d'Ënnerstëtzung ausgesäit. Fënnef ass eebe staark ënnerstëtzt, eent ass guer net ënnerstëtzt. Et fält och op, datt ëmmer erëm déi nämmlecht Direktiounen schlecht bewäert ginn. Dat läit einfach un der Direktioun, an aner Direktiounen hunn dann awer ee ganz gudden Afloss op hir Enseignanten an d'Aarbechtsklima. Dann, wat wierklech erausstécht bei der Etüd, ass, datt de Ministère als ee wouergeholl gëtt, deen net genuch nolauschtert. Also hei gesitt der dat. Déi duerchschnëttlech Bewäertung eent vun 1,57, also dass kee Gehéier do, dass keen Dialog do, dat zitt sech wierklech wéi e roude Fuedem duerch d'Ëmfro. Et gëtt och eeben, wat nach méi schlecht bewäert ass, De Ministère kennt d'Problemer net vun der Voie de préparation a kennt d'Problemer um Terrain net, soen d'Leit. D'Autoritéit ass duerchschnittlech, do man ech enker méi schnell, vum Enseigne, Dir hutt et och op dem Sly, op Ärem Impressedossier. Dann de pädagogeschen Input vun den Direktiounen gëtt mëttelméisseg bewäert, hänkt och vun den Direktiounen of de Moment. D'Direktiounen am gréis si mat 3,45 si se iwwerduerchschnëttlech gutt am Ënnerstëtzen. Et si verschiddener, déi ganz gutt an anerer erëm schlecht. Dat ass wierklech direktiounsofhängeg, wéi se bewäert ginn. De Reespäckiert gëtt gutt ageschat vun den Direktiounen, beim Ministère manner, also dee gëtt jo gesot, datt do net nogelauschert gëtt. Hëllefräich Léisungen, hëllefräich Äntwerte sinn och iwwerduerchschnëttlech gutt bewäert bei den Direktiounen. An da ginn d'Direktioune virun allem als een erlieft, deen awer trotzdeem eng Hëllef si wann d'Schüler schwéier ze geréiere sinn, wa Problemer si mat Elteren oder och déi d'Verwaltungsaarbecht einfach een Deel dovunner ofhuelen. An dann do wou se schlecht bewäert ginn, als eng Instanz déi kontrolléiert oder veronséchert gëtt, ass meeschtens eben déi Gebaier wierklech déi ëmmer erëm opfalen, déi alt net zefridde si mat hiren Direktiounen. Voilà. Dann de Ministère, dort fält d'Bewäertung wierklech däitlech méi schlecht aus wéi bei den Direktiounen. Do gëtt de Ministère als eng Instanz déi d'Problemer net richteg aschätzt, ass quasi dat wat déi meescht soen. Eng Instanz, déi Ufuerderunge stellt, deenen d'Enseignanten net kënne gerecht ginn, a virun allem een, deen och d'Ressourcen einfach net gëtt, an eng Instanz, déi Rotschléi gëtt, déi net unzewende sinn. Da si mer bei Inklusioun. Do war jo, also do ass jo eng Reform ebe komm, An d'Fro war, Hutt Dir eigentlech d'Gefill, dat Inklusioun gutt an Äre, also zu Lëtzebuerg gutt ëmgesat gouf? Do soen déi meescht soen eben nee oder mat orange eben éischter nee. Hutt Dir d'Gefill, dat den aktuelle Modell vun der Inklusioun alle Schüler gerecht gëtt? Soen och déi meescht eben nee, dat et eben net esou ass. Also blo an orange sinn nee an éischter nee. Och d'Ressourcë feelen, geet aus dësem Graphique ervir, fir d'Inclusioun ebe wierklech sënnvoll ëmzesetzen. An och wann een d'Enseigne freet, Hutt Dir d'Gefill, dat Dir d'Inclusioun an der Klass gutt kënnt ëmsetzen? soen déi meescht och nee, éischter nee oder naja, mëttelméisseg. Wann ee kuckt, wou d'Enseignen op oppen Ouere stoussen, wa se d'Problemer bei der Inklusioun uschwätzen, ass eben am gréissten Deels bei der Equipe pédagogique, also bei den aneren Enseignanten am Gebai, beim CPAS, also Educateuren, d'Assistanten, d'Schoulpsychologen, oder beim ESEB, déi sech ebe fir d'Schüler mat spezifesche Besoinen ebe responsabel sinn. Do fille si, datt se gehollef kréien, am meeschte gehollef kréien. an als véiert Instanz onnert d'Direktiounen. Wat opfällt ass, dat den Ministère huet just ee gesot, dat deen eng Hëllef kéint sinn vun eben deenen Befroten an och d'Kompetenzzentren, em déi jo vill Wand gemaach gëtt, ginn net als Hëllef empfonnt. D'Leit soen, entweder ech kréien e Rotschlag, deen um Terrain awer net ëmzesetzen ass, ech kréien e Rotschlag, mee keng reell Hëllef um Terrain. An anerer soe si schibe sech och d'Schüler wéi Pingpongbäll e bëssen hin an hier, a si hunn net genuch Plazen. Also Deen, si ginn net gutt bewäert, an obwuel se ëmmer erëm an d'Luucht gestallt ginn als eppes, wou kee Problem wier, soen d'Enseignanten, et ass, et ass e reelle Problem do. Voilà, dann Acteuren, déi eng grouss Hëllef eeben och sinn. Hei ass et d'nämmlecht, eeben och d'Direktioun, d'Équipe pédagogique, CEPAS, ESEB, an och wéineg d'Kompetenzzentren oder d'Commission d'inclusion. Voilà, wann d'Leit hei gefrot ginn, an dat ass elo de leschte Slide, deen ech nach virstellen, ass, Wou kënnt Der Iech dann Hëllef erwaarden? Ween kann iergendwéi Är Virschlag, jo, Är Fuerderungen duerchsetzen? Soen d'Leit eeben, dat d'Gewerkschaften, dat se do mëttlerweil do wierklech, Méiglechkeet gesinn, dat déi eng Verännerung erbäihiewen. An dowéinst soe mir Iech och wierklech Merci, dat Der haut komm sidd, well mat Ärer Hëllef kënne mer déi politesch Responsabel emol dozou beweegen, Oueren opzehalen an endlech op d'Fuerderunge vum Terrain anzegoen. Dat Zweet sinn d'Direktiounen an dann eeben an de schoulinterne Strukture wéi ESEP oder CEPAS, wou se et soen, mee beim Ministère, d'Politik gëtt éischter wéineg Vertrauen geschenkt.
Voilà, genau, ech fänken un domadder. D'Madame Asser iwwerhëlt dann de Rescht vun deene Fuerderungen, déi mer zesumme gestallt hu mat deenen anere Lycéeën, mat der Gewerkschaft zesummen, wa mer wierklech och gemierkt hunn, um Terrain brennt et wierklech. Mer sollen eng gutt Ambiance an der Klass schafen, fir datt d'Schüler an enger Situatioun sinn, wou se gutt kënne léieren. Dat gëtt ëmmer méi schwéier, wa mer de Beruff als Enseignant net méi gär maachen oder iwwerfuerdert sinn. gëtt dann natierlech schwéier eng Situatioun an der Klass ze hunn, wou favorabel ass zu engem Apprentissage. Dofir hu mer déi Fuerderung gemaach, dass einfach sech Saachen änneren. Déi éischt Fuerderung, déi mer eis do gesat hunn, ass den Effectif an de Klassen erofzesetzen. Mir si mëttlerweil op engem Effectif, dee reegelméisseg esou queesch duerch d'Lycéeën awer bei 15 ass, bei deene meeschten op jidde Fall, wat vill ze vill ass, well einfach esou vill Pathologien an enger Klass sinn, esou vill verschidde. Problemfäll an de Klassen optauchen, dass wierklech 15 Schüler der vill sinn a mär fuerderen do, dass dat wierklech erofgeet zwëschen 10 an 12 Schüler, déi et géifen ideal maachen, fir, fir do ze schaffen. Och eppes, wat eis ganz wichtig ass, en zweeten Intervenant an der Klass. Dat sollt awer keen Enseignant sinn, dat sollt en Educateur sinn, well an de Klassen ass et einfach esou, dass mer Fäll hunn, wou emol e Schüler fortleeft oder mat Saachen duerch d'Klass gehäit, an do bräichte mer wierklech een, deen eis do ënnerstëtzt, dass mer do net mussen agräifen oder an de Gank mussen nolafe goen, well eben e Schüler fort ass. Dann hu mer e grouse Problem, ass effektiv, wa mer elo Congéen hunn aus Krankheet oder well een e Schwangerschaftscongé huet, do kréie mer keng Remplacementer. Mir hu keng Leit, déi déi Leit ersetze kommen. Mer sinn net an deem Pool dran, wéi de Fondamental, deen déi, Déi Remplaçanten huet. Mir hunn einfach do guer keen, dee kënnt. An do muss da gesicht ginn. An dat geet dann iwwer Kontrakter. Dat dauert dann Wochen a Méint, bis heiansdo ee kënnt, wann iwwerhaapt ee kënnt. Dann absolutt, wat scho gesot ginn ass, Mir sinn an eiser Aarbecht, gëtt ëmmer méi. Mir hunn ëmmer méi Versammlungen. Mir hunn ëmmer méi Betreiung mat de Schüler. Mir hunn ëmmer méi Austausch mat Experten. Mir hunn ëmmer méi Austausch mat den Elteren. An et ass esou enorm ginn, dass un Akt 72 a sech net méi reell ass. An dass déi eng Stonn Décharge, déi een dofir kritt, déi misst absolut gehuewe ginn op zwou Déchargen. An da wäre mer vläicht emol e bëssen an enger Gerechtegkeet par rapport zu där Aarbecht, déi mer do musse leeschten. Surveillantë sinn heiansdo och enorm vill mëttlerweil an de Lycéeën. Et si vill Schüler do, also brauch een och vill, vill Surveillanten. D'Gebaier si grouss an do fuerdere mer a sech och, dass, wann déi Surveillanten iwwer 90 Minutte ginn, dass dat an der Tâche integréiert ass. Dass net et einfach esou do niewendru leeft an a sech esou e bësse gratis gemat gëtt. D'Régence de charge ass natierlech och eppes. Mat deene ville Fäll, wou een an der an der Klass huet, huet ee vill Aarbecht, vill Telefonater ze féieren, vill Dossieren ze schreiwen. An do ass och eng vun de Fuerderungen, dass mer aus där enger Stonn Régence de charge zwou Stonne géife kréien, an der Voie de préparation op jidde Fall. Voilà, dann komme mer zur Inklusioun. Dat ass dee siwente Punkt. Effektiv, mir mierken, dass mer ëmmer méi Schüler kréie mat verschidde Pathologien. Et gi keng Plaz, fir déi Schüler opzefänken. Dat si Schüler, déi Léierschwierigkeeten hunn. Dat si Schüler, déi vläicht och en niddregen IQ hunn. Déi mussen einfach an Reegelklasse betreit ginn. Mä ech sti wierklech eleng do mat 15 Schüler. An heiansdo vun deene 15 Schüler hu mär 7, 8 esou Schüler, déi e Besoin spécifique hunn, wou net méi machbar ass. Also mär kënnen net vun engem bei deen anere lafen an dann och nach zu deenen anere Schüler stoen an deenen hëllefen. Dat ass innen extrem schwéier an de Klassen. Do ass och d'Fro, déi sech e bësse stellt, dat ass eeben d'Zil vun der Voie de préparation. Eist Zil war et eeben ëmmer, se virzebereeden op den Aarbechtsmarché, fir eng Léier ze maachen. oder fir dann eben op den Aarbechtsmarché direkt schaffen ze goen oder eventuell nach eng aner Schoulklass ze besichen. Eist Zil gëtt e bësse verfeelt, well mir komme guer net méi dohinner. Also wat och gesot ginn ass a wat och erauskomm ass an der Etüd, ass eben, mir kréien net méi vill Schüler, déi bei e Patron ginn. Dat ass wierklech schued, well dat war prioritär eist Zil, ëmmer eis Schüler dohinner ze bréngen. An dat ass wierklech elo eppes, wat wierklech esou niewendru leeft a mir kréien dat net méi wierklech hin. D'Elteren hunn eng eng grouss Macht kritt, vill Matsproochrecht, wat jo och gutt ass. Mee heiansdo hu mer Fäll, wou mer wierklech soen, hei, et brennt an et misst wierklech no deem Schüler, no där Schülerin gekuckt ginn. An wann d'Elteren dat refuséieren, geschitt do guer näischt. Da sëtze mär mam Schüler mat sengem Problem do an et geschitt näischt. Mär kënnen do näischt maachen. Mär kënnen just proposéieren an Dat dauert schonn éiweg bis iwwerhaapt eng Reaktioun kënnt, a wann d'Elten sech do dogéint stäipe kënn mer näischt maachen. An heiansdo brennt et wierklech, wou misst eppes geschéie beim Schüler, wou d'Elteren dann awer einfach refuséieren. Hei do wär et wichteg, datt mär do e bësse méi Macht hätten, missten bei verschiddene Fäll kënne soen, Fall vu Fall gekuckt natierlech, bei deem do ass et néideg, do muss eng Diagnos gestallt ginn, well soss komme mer net méi weider mat deem Schüler. Voilà, d'Coop-Klassen, dat sinn e bësse wéi fréier déi Ediff-Klassen, déi een huet, wou een dann, wou e bëssen aneschters geschafft gëtt. Déi hunn e bësse manner Schüler an der Klass, bis zu aacht Schüler. Déi sinn awer och zu zwee bis dräi Leit an deene Klassen. Déi kënnen déi Schüler ganz aneschters opfänken. An et ass ganz, ganz wichteg, dass där Klassen an de Lycéeë bestinn, fir dass esou Schüler, déi an der Reegelklass wierklech guer net méi weiderkommen, dass déi do kënne gehollef kréien. Dat wär eng absolut Hëllef, déi mär néideg hunn. D'Personal an der ESA, am CEPAS, déi immens vill Aarbecht maachen, déi ënnerginn an Dossieren, déi waarden op Äntwerte, wou oft och keng Äntwert kënnt, dann nees en Dossier eraschécken, wou och eng Frustratioun ass. Do brauche mer onbedéngt méi Leit, déi ESEP-Leit, déi eis um Terrain hëllefen. Sinn der o net genuch do, déi verléieren och d'Schlappen. Et sinn ze vill Schüler, déi Hëllef brauchen. Et sinn ze vill Schüler, déi Aménagementer kréien, esou datt si vun enger Klass an déi aner sprangen an net wierklech iergendwou eng richteg Hëllef ass. Dofir, do ass eng, do verlaange mär, datt wierklech een, eng Persoun aus der ESEP pro dräi Voies de préparationsclassen disponibel ass an och um Terrain dann dobäi ass, datt deen eis wierklech permanent kann ënnerstëtzen. An dann eeben, wéi scho gesot, mir hunn riseg administrativ Hürden, mir musse ganz vill Dossieren eran schécken, wou diskutéiert gëtt a wou oft net vill dobäi erauskënnt, well do och och an deene Centres compétences sinn einfach, do feelen och Leit a sinn och net genuch Leit fir op den Terrain ze schécken an do ass einfach eng Hürd mat deem administrative Volet, dee mir net bewältege kënnen. Dat hëlt eis einfach vill ze vill Zäit an Usproch an d'Hëllef um Terrain fir déi Schüler, déi d'Hëllef brauchen, déi ass net do. Dat ass eng vun de grousse Schwieregkeeten. Maja, ech maachen da weider mat de Fuerderungen. Dat wär, dass mer och onbedéngt adequat Méiglechkeete fir déi schwéierwiegend disziplinaresch Feelverhale vun de Schüler, fir dorop ze reagéieren, well et gi momentan guer keng Strukture fir déi Schüler iergendwéi ze encadréieren. Da geet et vun der Retenue, mol an eng Exclusion des cours, à la limite gëtt dann och nach iergendwann eng Kéier e Conseil de discipline gemaach, wou de Schüler da vläicht och vun der Schoul flitt. Mee schlussendlech gëtt de Problem ëmmer nëmme vu Lycée zu Lycée weidergereecht an e gëtt awer ni geléist. Dann d'Enseignanten, bon dat, wat den Här Götzinger scho gesot huet am Punkt 8, dass einfach dat Matsproocherecht vum Enseignant e bësse verluer gaangen ass doduerch, dass d'Elteren eeben ëmmer méi, jo ëmmer méi Matsproocherecht kréien, beziehungsweis ëmmer méi Décisiounen kënnen huelen, virun allem a méi schwierege Fäll. An mir fannen, dass d'Elteren, Doduerch dass eben an esou Fäll, wat d'Inclusioun a wat awer och d'Orientatioun vun de Schüler, sief et vum fir vum Fondamental an de Lycée ze kommen, ob se dann an de Général oder an d'Voie de préparation kommen, dass d'Elteren do schlussendlech dat lescht Wuert hunn, dat ass fir eis e bëssen eng e Verloscht vun der Wäertschätzung a vun der Professionalitéit vum Enseignant. Dann missten onbedingt d'Programmer an d'Schoulmaterial iwwerschafft gi vun der Voie de préparation, well et existéieren emol net wierklech Schoulbicher beziehungsweis Dossieren, déi op de Programm ugepasst sinn. Dat heescht, all Lycée mécht u sech e Choix vun de Bicher, déi se wëlle benotzen, an et feelt einfach esou de roude Fuedem. Tisch, dann jongléiert ee mat verschiddene Bicher, verschiddenen Dossieren a vläit maachen, mécht den Enseignant am Klassesall niefdrun oder och am Lycée, an deenen anere Lycéeën huet einfach net jiddwereen dat selwecht wat gemaach gëtt. Dofir gëtt et och schonn immens schwéier fir dann hir Kompetenzen iwwerhaapt ze bewäerten. Dann zum Mediekonsum, bon, d'Digitaliséierung ass natierlech e ganz grousst Thema an och e wichtegt Thema, mee, Et soll net drëms goen, einfach just de Schüler en iPad an de Grapp ze drécken an ze hoffen, dass do iergendeppes Guddes oder Produktives dobäi erauskënnt. Dat Material, dat muss respektéiert ginn an dat muss och iergendwéi adequat kënnen ugewannt ginn. A mir fannen, dass een dat grad bei de Voie de préparation-Schüler e bësse misst reduzéieren, andeems ee vläicht elo net direkt jiddwerengem den iPad an de Grapp dréckt, mee vläicht einfach just d'Material sur place an der Schoul hätt, wou sech da mol kann ausgeléint ginn, punktuell, wou een et brauch. vläit esouguer och éischter Laptoppen, well ech gesi mech zum Beispill elo nimools en CV oder eng Lettre de motivation op engem iPad schreiwen. A virun allem grad mat der Clientèle, déi mer momentan do sëtzen hunn, do sinn immens vill Schüler, déi motoresch an organisatoresch immens vill Schwierigkeeten hunn an deenen dann och nach en iPad dohinner ze setzen, dat domat ass de Problem einfach net geléist. A virun allem sëtzen. grad ganz vill Schüler an de Woies de préparation, well se hiert Liewe laang scho vill ze vill virun de Bildschiermer verbruet hunn. An dann fannen ech et net korrekt, se dann och nach an der Schoul de Bildschiermer auszesetzen. A grad dat misst jo dann eigentlech eng Plaz sinn, wou se geschützt sinn virun de Gefore vum Internet. Dann d'Schoulflicht bis 18 Joer. Jo, domat si mer och net esou ganz averstane, well et riskéiert, grad an der Woies de préparation, wierklech zu enger renger Garderie vu Jugendlechen auszeaarten, well Déi Schüler, déi dovunner betraff wären, dat sinn ebe genau eis Schüler. Dat sinn net déi aus dem Général, scho guer net déi aus dem Classique. A voilà, déi, déi, déi bis elo oder bis 16 Joer schonn net wierklech eppes wollte maachen oder sech net druginn hu fir e Patron ze fannen, déi wäerten dat och déi zwee Joer, déi weider zwee Joer, wou se da missten an der Schoul bleiwen, wäerten se dat éischter och net maachen. D'Enseignantspenurie bekämpfen, dat hat d'Madame Dockendorf jo virdrun nach scho gesot, dat ass eeben e ganz grouse Problem, datt och ëmmer manner Leit iwwerhaapt wëllen an d'Voie de préparation kommen, virun allem och manner jonk Leit. A virun allem ginn der och ganz vill fort a mir kréien einfach guer keng Remplaçanten aplaz. Dat heescht, ëmmer wann dann erëm ee fortgeet, dann heescht et, ok, mer mussen eis Gruppen iergendwéi anescht opdeelen an Domadder gi mer de Schüler och net gerecht, well se verlaange vun eis engersäits, datt et ëmmer méi eng Eent-zu-eent-Betreiung gëtt, mee mir kréien awer och ëmmer manner Enseignant. Dat heescht, et huet een ëmmer méi Schüler do sëtzen an et gëtt een deenen einfach net gerecht, well da keen amplaz kënnt. Wat och opgefall ass, dat ass, datt déi Leit, déi nom Studium wëllen an der Waterpreparation ufänken, ganz oft guer net wëssen, dass se iwwerhaapt kënnen an d'Voie de préparation schaffe goen, zum Beispill déi, déi an der Belsch studéiert hunn, déi, ech weess emol vu Baaschtnech, do war soss emol eng Professorin, déi de Schüler dat gesot huet, an déi duerfen dann och eng Kéier Stage an der Voie de préparation maachen zu Wirter, kréien se et u sech net gesot, well deenen ass Lëtzebuerg relativ egal. Do, dat ass echt esou bouche à l'oreille, a sou sinn ech et och selwer gewuer ginn, einfach just duerch e Kolleeg, deen an der Voie de préparation geschafft huet. An eng aner Saach ass, wou ech dunn wosst, hei ok, ech wëll dat dote gäre maachen, do krut ech éischter esouguer vum Ministère déconseilléiert et ze maachen, well de Problem ass, wann een am Concours sech dann net gutt klasséiert, da kann et sinn, datt een, datt eben all d'Posten, déi dat Joer fräi waren an der Voie de préparation, wann déi da scho besat sinn an du hues dech iergendwou hanne klasséiert, da kann et sinn, datt s de duerno zu Knappouschen iergendwo an enger Primärschoul lands. An voilà, dat. Dat war dann esou e bëssen de Message, deen ee gesot kritt, dass dat einfach en immense Risiko ass, sech do ze mellen. An dofir denken ech, dass och ganz vill aner jonk Leit sech net méi trauen, an d'Voie de préparation an um Studium ze goen. An dann dat Lescht, dat ass d'Offer vun de CCPen a vun den DAPen. Déi misst onbedéngt ausgebaut ginn, virun allem fir d'francophone Sektiounen. Et ginn der ganz vill, déi sinn eigentlech bilingual geduet, dat heescht, se wéilt op Däitsch an op Franséisch sinn, mee, Et gëtt awer quasi just op Däitsch enseignéiert an dat spillt eise Schüler wierklech absolut net an d'Kaarten. Voilà.
Gutt, wa keng weider Froe sinn, da soen ech Iech villmools Merci, datt Der komm sidd an dann hoffe mer, datt mer geschwënn besser Noriicht hunn. Merci.